Ejem eltip gel diýdi, gyzganjak süýt ugratdy. Aý, tüweleme, süýdem-ä sen getirmäkäň, boşadypsyň ýolda döküp. Sen bar-a aşhana goý süýdi, mamaňam öýdedir. Özem ýa çöregi tamdyrdan çykardy, geljek diýdi. Tüweleme, oňarypsyň-da. Sen süýdüňi aşhana goý, mamaňam öýdedir. Bale. Gyzganjak süýt içeli.
Aý, sen gapyny açyp bilmeýäň, men açyp bereýin. Gel! Aý, berekella!
Şatlyk, kim geldi? Jereniň gyzy-laý süýt getirdi.
Şatlyk, hamala biz seretmeýän ýaly Jerenem günde bir zat ugradýa. Aý bolýa-how, dadyraýyn diýenirdi-ä, süýtdir täre.
Dadyrjak bolsa öz öýüne çagyrybam iýdirip-içirip bilýär-ä. Maňa-da ile-güne çykmana ýüz gerek. Gülsara gaýynyna seredesi gelenok öýdýän diýdiresim gelenok-a. Sen wakaň zat diýmejek bolýan welin.
Bolýalaý-how. Goşulmasana. Ejeme özümdi ýoşuk bilen duýduraryn. Şu hojalyga meňem dahylym bardyr-a. Ýa hiç zada goşulman ýaşaýynmy?
Gelin, ýaňyja biri mama diýdimi?
How eje, Jeren süýdi guradypdyr. Gyzjagazy geldi. Waý, tüweleme, tüweleme. Gülsara jan, süýt çyg durmasyn. Derrew bişirgin, balam. Daýza, Jeren bizi azara goýmajak bolup. Süýdi gaýmak gylja edip bişirip oňradaýypdyr-da. Baý, oňaraýypdyr.
Jeren janyň sygyrynyň süýdi ýaglydyr. Ýogsa-da, biziň süýdümiz bilen goşup basyraýmaly. Daýza, biziň sygyrymyzyň süýdi ýagsyzrakmy, nämemi? Geçen gezek goşdumam welin, kesildi.
Zyýany ýok, Gülsara jan. Bir gezek aýry basyraýarys.
Daýza, öňki çekize gatyklamyzam näme etjegimi bilemok men-ä. Ählisini goňşulara paýlaýaňyz. Iň bolmanda satdyraňzogam.
Waý-waý, Gülsary, ak zat satsaň bolmaz-a. Onsoňam biri göwün edip iberen zadyny yzyna gaýtarmak bolmaz-a. Adamyň göwni çigidiň gabagy ýalydyr.
Onda ak zat satmak bolanok diýip, şäherden oba gelip mala seredeýin. Hözirinem goňşular görsün.
Eje.
Jana.
Ejejan. Biz saňa seretmeýän ýalylaý. Gyzyň her gün bir zat ugratýa. Ana ýaňy süýt ugradyp dur. Hä özem çörek bişirdim, çöregimi alyp barjak diýipdir. Näme indi biz oba masgara etjek bolýamkary? Eje, oň öýi aýratyn, ýeri aýratyn, bir öz maşgalasy bilen bolsa bolanokmyka? Onsoňam o giýew oňa hiç zat diýenokmyka? Eje, iň bolmanda sen bir şoňa bir ýuwaşlyk bilen duýdur-a. Ýa goňşular näme pikir eder? Şatlyk ejesine seredenokmyka diýip pikir eder.
Waý, oglumy! Türkmenimizde gowy däp-dessurymyz bar. Gel okaram, git okaram, gelmeseň, gitmeseň, orta arada döwül okara diýýär türkmen. Okaram diýýändir türkmen.
Wah, eje, oňa düşünýän. Aramyzda bir iki köçe bar-a. Günde-de bir goňşa korobamy? Onnoňam goňşular häzir Şatlyk ejesine seredenokmyka diýmezmi? Bar-a özümizde. Süýdem bar, çöregem bar eje. Sen özüň ýuwaşlyk bilen şoňa duýduraý, ugratmasyn hiç zat. Oglumy,
il-gün aýnadyr, oglum. Hemme zady bilýändirem. Hemme zada gowy düşünýändirem. Onsoňam Serenjanam sen ýaly meň çagam-a. Olam sen ýaly meni söýmäge haky bar-a. Wiý, ýogsa-da. Ýör gowusy, gyzgyn süýt bilen çörek iýeli-le. Şeýdelmi, aýeje?
Hawa.
Hawa-le.
Şatlyk, men saňa gowurdagyň üstüne ýumurtga çakdym-a.
Aý sen ýumurtgaň özüň iý, men-ä eje bilen. Özüň iýäý balam. Şeýtsen-ä eje, süýt iýmeýänimize-de näçe wagt boldy.
Wah, ejem ogly kimi görse şoňkulyk şulam.
Waý waý waý.
Waý waý waý waý meň balajygym gelipdir. Ýürejigimin özeni gelipdir. Waý balamyň balasy gelipdir.
Mama ejem häzir çörek bişirip barjak diýdi. Gowuda çagam. Ytsylag barmy? Wah saňa düýe meň çagam. Şeýdip gelip duruň-a. Wiý, mamamy, mama düýnem geldimä men. Wah, çaga. Sizi näçe göresemem maňa azylyk etýär balam. Sen-ä meň iň ýakyn joramyň ady dakylan. Mama, enem seň joraňmy? Onda-da nähili jora. Çaglykdan igenimiz aýry gidenokdy. Mama, sen aglaýaňmy? Ýok, balam.
Mamalar hiç haçan aglanak. Wiý mama öýtüp Pälwan daýymyň doglan güni hemmämiz üýşüp gidersä. Nesip bolsa hemmämiz üýşüp çyk gideris bawumjagam. Wiý ýogsada ýör men saňa goja bir zat görkezeýin. Ýör.

Ýoşep kapyny ýoşep. Ýoşalajy goýber. Üffet aýgyn ýöne. Üffet. Bolly. Ha ýapylan aga bolly diýip. Şonuň ita şöni dur şola ita bur. Agam traktor däl bu. Bolýala hoppa. Ene. Tumar.
Tum tumar däl ho. Timar.
Sen getir getir diýeniň ady şu. Ha şu da şu.
Timarmy şu?
Timar şu. Hä, şuň üçin özüňe timar berilýä, suwa düşmeliňmi? Eý, pekge, suwa düşmeli däl, how! Hany sen garna tur alynjak diýdiň dämi? Şoň timarlaýyş işini. Eýýäm kelleden çykdy. Kän gürleýäň-dä, puç sen. Gürläp meň kellämden çykardyň eýýäm. Men, men gürleýän. Näme üçin gelenim ýadymdan çykdy, how! How, sen kän gürleýäň, how, şondan ýadyňdan çykýa. Ýör, ýör. Üstünliräk bol, ýör.
Häý.
Geç. Geç. Geç ay.
Geç ho.
Geç.
Sen geç diyen ho. Ey men maşyna menden zorabaz bindin gir de ho. Sen gir ho.
Gir değil yaka girsen ho.

Ýör ilki söwda-da ýör şu aýna göraý. Eý sen nähili adam-eý?
Nähili adam? Eý indi men şondan gelip o bir başlygyň bilen salamlaşyp gitmesem bolmaz ara. Gowy tanaýan adam sen bir. Gowy gaty görer bar. Soň salamlaşaýsyn ýok şol.
Eý soň salamlaşaýsyn diýip o men gitjikden bileje oýnan oglanym o ol o. Häzir görersiň häzir görersiň. Men tanyşym görersiň. Ýok başlyk gitjikkä oýnamandyr ha.

Heý, aýtýany men tanar diýip. Heý, tüweleme. Heý, ol lokan oglan bolup gidipdir-aý. Ýa şu geçiň oturyň arkaýyn. Geç, geç, geçdik biz an. Edil öz öňe gelen ýaly bolgun. Mekan jan bar-a, gördüňmi garşalyjyny? Gön tanandyr. Bagyşlaň bolun, ýa şu men Mekan-a däl. Mekan?
Ýa, we, heý, men bar-a, eý, şo bir hili bulaşdyrdymy? Neme, Mergen-aý, Mergen. Hä, hä, Mergen. Mergen, Mergen jan bagyşla. Ýo, ýo, Mergenem däl men.

Meret men kakamow näil adam aýdyn. Kakalam bir çaşma. Yok yok yaşuly men çaryň oglum däl merediň oglum däl. Men oraşyň ogly. Ana ana şu oraşa wa owada çar diýdiler da. Çar diýdiler. Ay muň bilen bana. Git çyk kak. Gat gans bol iş ýadyk. O ýaplarda. Geçek bilen. Ah edip bay goýny ýapdyk. Ýöne am bagşylaň bolyn men Şäherde önüp ösdüm. Oba bir gezegem gidip göremok. Ýok, men gitjikligiň diýäne git gitjikkan. Aý ýok, ýaşuly men eremlerem ha şäherde. E, e, eren.
Ýa, mama. Bolýa o zatlar hiç lagam. He, he. Näme hyzmat, näme gulluk Aý, bar. bize şol mebel Awa, açykda şu- bilen aýna, Aýna, aýna ýüň. täze çykan bar-a.
Biziň Timar mebel aksesuarlarymyzda siziň islendik Harytlaryňyz bar. Özem elýeter bahadan. Aý, gördüňmi?
Aýtdym-a men ow.
Bekge, Ho- ho- ho- görkezişdirdiňmi özüň, düşündirdiňmi? Başlyk görkezjek bolup durdum, bolýa şu başlygy tanýan çagalyk dosty diýdi-de. Ha, Bir o- salam edäýe diýip Owa, onu. owa, Al, ikinji gaýdyberdim. hafta bar ya benim almalar.
Garaýyň. Owa.
Bagyşlaň bolýyn,

Kellebaşaýa garasala, mellege seret, sygyr sag, üstüsüne-de günde myhman, nämemişin, gelen myhman öz yrsgy bilen gelýämişin. Şo myhman öz yrsgyny öz öýünde oturyp iýse bolanokmyka-agy? Wah! Waý! Ejem çaga diýär. Alýo, eje. Hawa, gowumy eje? Hawa, gowy, daýy şükür, özüňem gowumy? El iş edip otyryn eje. Hawa. Hawa, eje. Hawa, hawa. Bil, a, şuň sesindenem ýadaw. Ýok, lagaja sygyr ýatakda däl lagy. El iş edip otyr, näçe. Gapymyza bir öküz daňdylar bol, sesi gaty şoň. Hawa, eje. Bor, eje, özüm jaň ederin. Bolýa. Sag bol, eje. Wah, wah ejem jan. Wah-eý, ajykdyňmy? Al janawar. Men bolmasam aç ölersiň senem. Gorrakmy?
Ýogarak. Berat agam, tiýmar bizde hil bar.

Sen diýdiň aýam. Hawa, şu diýdi. Tanaýan ip.
Tanaýan, gördüňmi? Başlyk meni tanansoň, gowy zatlar maslahat berdi. Gördüňmi? Agam, başlyk seni gowy tanady. Ýöne sen ony tana bilmediň-dä. Ýa, o näme diýdiň be?
Kimdir emin diýýän. Tanamaz aýaly seni.
Tanamazmy o?
Tanamazmy? Tanamadyk çyran bolýar o. Agam aýtma. Başlyk kiçika oýnamadyk o.

Men şu görnüşini gowy gördüm däl. Şu görnüşimi?
Hı. Şu görnüş. Bu düş.
Şu görnüş dedim, şu görnüş aga. Öýde islenemde şu görnüşi gowy gördüm.
Bolly aga Bolly, mazar. bolly, gowy. Aga aga. Şundan näçe gerekdigini özüň ay- ölçek aýt. Öý! Awa ölçekim. Ölçegini aýtýaň, alýas şundan Bolly. gömerken. Bollymy?
Ahyryn bolly aga.
Ýadatdyň aý. Gat arkaýyn bol aga, gerek zatlar. Görýäň dämi? Sen geleňde bütün obam ýigdeler Sen geleňde obam geýer begresin.
Pälwan uzak ýaşa ezizim. Sag bol janyň sag bolsun.
Sag bol ezizim. Siziň barlygyňyz meň barlygym.
Aramyzda elmydama maşgalaň arasynda başyň dik bolsun. Dünýäm ýaz maňa, dünýäm saz maňa, Näçe näz etseň-de gülüm. Şul aýdymlara saňa ýazlan ýaly edýin. Sag bol ezizim. Uzak ýaşa janyň sag bolsun. Sag bol. Bileje ýaşa.
Çaý içeliň.
Sesiň bady ýatmasyn. Hany men nahar göreýin. Sen hawa, çaý suwa seret ädim, bular ýetik gelýändirler.
Hany agam nirde ka? Aha, geldiňizmi? Agam, salowmaleýkim. Salowmaleýkim. Uzak ýaşa. Uzak ýaşa. Gelinler gurgunmysyňyz? Siziň gowumy ýagdaýlaryňyz? Sag bol jigimjan. Sag bol. Sag bol. Geliň ha, geliň garaşdyrdyňyz. Gowumy ýagdaýlaryňyz? Gelinler gurgunmy ýagdaýlaryňyz? Gowumy ýagdaýlaryňyz? Şahjan, hany ejeň?

Ýadamanjyk geldiňizmi? Oňartsyňyz, sallapsyňyz, gowy, gowy. Şeýdiň-ä, begendirin-ä. Han çaý jaş içiň. Gowumy ýagdaýlaryňyz? Öý içerileriniz? Men size gowy tümşäň çaýyny içireýin, jigijikler. Aý, sag bol, agam. Barmy beýle çaýyň? Han çaý içip oturyň. Şadyk jan näme garaşyp? Alyp gaýtmak kynmy ejemjigim?
Wah, agam alyp gaýtjakdym. Görmän geçmäýin diýip dur-da, sen baryber barýan diýýä. Ömrüni hiç oňarman geçdi-ä.
Siz oňarýaňyz-a boldy-da jan. Başladylar ýene. Bar git-de alyp gel, bir ädimem pyýada ýöremesin ejem. Ýene sen-laý.
Hany gohlaşmansana-how.
Şu ýere adamlar bar işini aladasyny taşlap gelýärdi aw. Wagyt, pul. Şeýlem Şemşa? Waý, meni bir öz dawaňyza goşmaň. Öňem aýtdym, gaýrat ediň. Men hiç kimligem däl. Hany bir-biriňizi çakmaňyzy goýuňsana haw.
Körpe diýip bar iş meň üstüme goýýaňyzda. Bir zat bolsa bar nagaraňyz meň üstümde döwýäňiz. Aý türkmeniň kiçisi bolanyndan diýipdir-ä türkmen. Çekiber-de agalaň näme. Gülsara.
Ha. Senem ä bäbejik alarça wagt boldy. Siz bäbejik alaňzokmy gyz? Şo dikgirdäp girip-çykyp ýörsüň. Size-dem ä wagt boldy. Selbi, Alar dagy näme ýaşymyz bar entäk, dogry dälmi? Aýgün diýeniňem geçip dur. Bizä berenok. Berse bir mündem durjakkä. Baran lukmanlamyzyňam bary ikiňizem sagat diýýä. Merjen, Merjen jan, ruhdan düşmesene. Siz entek ýaşa. Geljegiňiz öňüňizde. Ruhdan düşmäň, hemme zat gowy bolar. Indi Merjene-de bäbejik almana çak boldy. Toý edenlerine näçe ýyl boldy? Biz-ä entäk ýaňy toý etdik. Çaka bir eýýäm boldy. Ýöne eliňe diliňe bitýän zat barmy näme? Allaň özi bermese alajyň näme? Ýogsa haýsy zenan eline bäbejik alyp o bäbejiginem sallançakda üýräsi gelenok? Nesip bolsa bizem siziňki ýaly şähere göçüp şäherden jaý alsak bäbejigem derrew alarysda.
Näme? A gyz Gülsara agzyňdan çykýany gulagyň bir eşitýämi? Gülsara.
Şähere göçsek diýýärä. Sen körpe, daýzama kim seretsin? Nesip bolsa şäherden jaý alsak şähere göçsek ejem Şatlyga ulagam alyp berjek diýýär. A gyz Gülsara. Siz diýýäniň kim bolýar? Wiý, kim bolsun, şatlygy ikimiz bolarys-a. Gülsara, daýzaň näme? Oňa sala saldyňyzmy bir? Waý, daýzamam ýok diýip durasy ýok-la. Esasy zat şatlyk bolýa diýýä. Gülsara, diýýän sözüň näme gyz? Mellegi jaýy daýzam satdyrmaz. Düýe garrasa köşe üneýär diýýäňmi? Daýzamam ýok diýip durasy ýok-la bize. Adam düýe däl. Onsoňam daýzam intek garranok. Waý, garry bolmasa-da iňňirdisi ýetik. Siz-ä ýaşaýmansyňyz şol öýde? Bizem ýaşap gördük şol öýde. Ýöne daýzamyň beýle iňňirdisinem eşitmedik, ýamanlygynam görmedik. Aý, hawa-da, garryny meň başyma taşlap göçüp gaýdandan gürrüňem başgaça bolaý ýa-da. Gülsara, goý gyz, bolan bolşuň näme gyz? Agzyňdan çykýan gürrüňiň näme? Bizem ýaşadyg-a şul öýde. Enesi eşidip häzir bir hiläk bolaýmasyn? Dogry aýdýaň, Selbi. Ogullar eşsede halamaz. Beýle sözleri aýtmasaň gowy bolar. Şony diýsene Merjen. Menä Gülsaradan garaşmadym bu gürrüňlere. Ýörüň beýdip oturmalyň aşak düşeliň garaşdyrmalyň oglanlaram garaşyp oturandyr. Ýörüň.
Iki günden menem şähere göçüp gitýän. Onsoňa görmäge zar bolarsyňyz.
Näme diýýär? Şähere göçýän.
Dur dur dur dur dur. Ýene Gowurlygyň boş ýerden geplep tapdym. başlat. Gowunçy tap. Gowurlygyň ýerden tapdym. Ýene boş geplä guradyň-aý. Göçmek gurruň ýerden tapdym. Ha oýny batyr. Oturyp oturyp bir zat tapaýaň-laý. A ejeme kim seretmeli onda? Ejemem alyp gitjek. Diňle sen meni. Ejem hiç haçan şähere göçmez. Sebäbi elmydama bize aýtýardy kiçiligimizdenem, Şuly öýe, şu ojaga kakaň mähri siňendir diýip. Ejemiň habary barmy bu zatlardan?
Ejem men aýtsam göçer. Intak aýdamok ýöne aýtjak basym. Gülsara bilen maslahat et. Anna ne biz biziň pikirimiz gyzykly dälmi saňa? Näme diýýär aýal? Biz o garrymy sen näme gürrüň edýäň o ne? Ýa dursana sen o. Owa şähere göçdi-de onda. Nirde ýaşajak şäherde? Ýa bize aýtman jaý jaş saç jaş alana däldir şular. Hmm, bolup biler. Hawa maňa ýaman gyzykly boldy lan bu. Hawa. Innowator sen nädip aljak şäherden jaý han aýtsana maňa. Haý ýok, intä galamok. Ýöne obadak jaý satyp Waý.
alaryn aýn.
Oňa çenlem gaýynymlarda ýaşaryn.

Şu wagt eşidip dur. Näme diýýäň ow sen? Habaryňyz barmy bu gürrüňlerden?
Ýok, ýok, bize de aýdylanok. Pälwan agam, bular beterinden beterini tapyp otyr. Indi näme täzelik? Indi näme? Ýok, şuň kellesi gowy işleýär ow ana. Gaýnymlarda ýaşajak diýenok, görýäňmi? E, gaýnymlarda ýaşamakdaýam bir erkege utanç dämi-aý? Hany goýuňsana ow gürrüňi. Nirden tapdyňyz-aý bu teňi-ow inim? Aklyň zadyň dagy üýtgäp ýören däldir-dä? Ýok agam, aklyma üýtgänok. Ýöne şäherden jaý alyp, menem özbaşyma ýaşajak. Onsoňam obada sizden ýaňa gün ýok-ow maňa. Körpe eýtmeli, körpe beýtmeli. Bar iş meň üstüme ataýaňyz. Haçan görseň, ejeme gowy seret. Hamana ejeme men seretmeýän ýaly. Sen-ä günde süýt ugradan bolýaň, çörek ugradan bolýaň, goňşa çykar ýaly etmediň-ä. Hojalygyň bilen boluber-dä. Ýagşylyk etseňem ine, Nä ýagşylyk edip, nä ejeme seredemokmy? Saňa seredeňok diýýän. Bizde-de bar şo süýt.
Çöregem bar, süýdem bar. Sen how bolmanam inowator sen biz körpämiz-ä biz sen şeý diýipjik ulaltdyk kiçiligiňden bilýäňmi şony? Garraýa sen galsaň sen seretmeli borsuň daýy mundan minnet etjek bolýar. Ýo minnet etmek däl agam sizden ýaňa köçä çykara ýüzüm galmady how. Onsoňam göçjek diýdimi göçjek. Öz başyma ýaşajak. Aý jigim galan zadyňa bilemok.

Satmak hakda gürrüňem bolmaz. Indi doganlaň seň aýagyňdan asylşýan, badak atýan, hile gurýan boldumy? Şeýlemi? Bu sözleriň gaty agyr degdi, jigim. Gaty agyr. Şemşat senem bir zat diý-de. Bu dawaňyza meni goşmaň diýdim-ä. Ine, uly agamyz bar. Özi çözer. Isle satyň, näme etseňiz şony ediň. Menden pul soramasaňyz bolýar. Azar bermeseňiz bolýar. Sizden pul sorajak bolýanam ýok. Sen inim diňle.
Sen beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa, men saňa jaýam tapyp bereýin, gerek bolsa puluňy bereýin. Şäherden jaý allajyk, hezil etdejik ýaşa. Ýöne garry öý bilen işiň bolmasyn. Beýle şäherde ýaşasyň gelýän bolsa, men göçüp baraýaryn garry öýe. Men seredäýerin, sen beýle ejeňe seretmän tonýan bolsaň. Sen tonmasaň, meni tonamok, inibatyr.
Meň elime puljagaz berip, o obadaky öýe özüň barjak bolýansyň dagy. Puluň özüňe nesip etsin. Men özüm satarynam, özbaşyma jaý alarynam. Men özbaşdak şäherde ýaşajak. Meň şu gapdalymdan asdyryşmasaňyz bolýar. Sen inim.
Wah! Doglan günüme sag bol. Gowy başladyňyz başyna.
Ýuwaşyň ejem gelýär.
Hany, şu gürrüňi hiç hili şu taýda bolmadyk ýaly alyp baryň özüňizi. Ýaş toýmaz, sag boluň. Gaty gowy sowgat etdiňiz. Waý, bulary.
Öýe baryp arkaýyn oturaýma. Pälwan jan.

Bal bolsun, bal bolsun. Anezi. Ana.
Balam. Ömrüň uzak bolsun. Bagtly bol. Elmydama öýüňde toý bolsun. Elmydama çagajyklaryň arasynda bol. Sen hem biziň aramyzda bolaýjak.

Haý hezil boldy. Agam uzak ýaşa. Janyň sag bolsun. Sag bol jigim. Sag bol. Begendirdiňä bugün.
Ejemjan senä bara. Ejejan onda bizem ýuwaşyk bilen ýöräbereli. Wagtam indi bir çene bardy. Eje sen bu gün bizde ýatyp gidibersene, agtyklaňam seni göresi gelip gitdä. Men ertir özümjik ertip gaýdaýaryn diýdim. Bor bala.
Şu gün sizde galaýaryn. Şeýtsin eje. Şatlyk jan, oglum, arkaýyn gidiberiň. Pälwan bilen ertir özüm bararyn. Bor eje.
Pälwan jan agam, ejemem sizde galjak bolsa, menem turaýyn. Şäher aşmaly. Merjen bolşam bolsaň ýöräli. Guwanç, menem düşürip geçäýiň-de, söhbede jam etjekkä. Gaýrat edäýiň. Ýör menem siz bilen. Sag boluň, inje. Gaty süýji boldy, taňryýalkasyn. Reje men jigilem ugradaýyn onda. Hany onda sag oturyň. Ana garryňa da geldim. Getir. Getir bunu. Häzir. Häzir.
Salowmat. Waleýkim.
Gowy näleýler.
Gelýäňmi eje? Waý, şatlyk. Zatlaryňyzy ýygnap nirä ugramakçy? Daň bilen.
Eje biz-ä iş sapary bilen şähere gitmeli bolduk. Bir aýlyk. Waý, meň habarym ýok-la.
Oho, bir Şäher daş ýer däl-ä, bir on bäş minutlyk ýol. Obadan gatnasaňam bolýandyr-a. Ah, seňki ýalak aýagyň aşagynda ulagyň bolsa bilýäň-ä.
Häý, bolýa. Hojalyga kim seretmeli onda? Ejeme kim seretmeli? A gelinem-ä yzyna çürüp alyp barýan ýaly. Meň nahar-suwumy eşikleme kim seretmeli? Şoň üçin alyp barýan. Aý dogry. Hawa-la, her kim kellesine gelenini edibermeli. Ejem ýeke özi ýaşar dagynda gününi görer. Keýpiň kelläňde inim. Geler durarys daýza, alat etme.
Aý dynç günler geler durarys-a, daş ýer däl-le. Men alat etmen. Ýöne meni alada goýaýmaň.
Borly edi. Jaň ediň.
Alat etme.
Habar tutar durarys. Çaga däl-ä indi biz. Sen sag-aman otur, geler durarys biz. Ýöräli. Gitseňiz sag-amança gidiň. Ýöne meni alada goýaýmaň. Jaň ediň. Bor eje, bolýar. Sag-aman otur. Bolýar, habar tutar durarys biz.

Ejeme alladyň inim. Näme edip ýörsüň bir edýän goýýan zatlaňňy daýym bir maslahat zat etmeliler maý inim bir. Haň gönnesene haw.
Aýtdym agam iş sapary bilen barýas diýip. Onnoňam çaga däl-ä ol. Her bir ýörän ädimi yzarlap ýörsiňizmi? Eý, garaz netiň aýtmak dälmi-ä?
Men aýtjagymy aýtdym agam. Agam, gaýrat et-de maňa akyl bermesene. Meň aklym özüme ýetik. Bizem indi çagaly, bir maşgalaly adam. Ha sen gürrüňden gaçmada dogrujaňy aýtsana. Näme etjek bolýaň saňa düşünip bolmadylaý inim. Agam, siziňem öz aladaňyz özüňize ýetik. Her kim öz aladasyny özi edýär. Menem öz aladamy özüm etjek. Onuňam meň işime goşulmaňsanaý gaýrat ediň. Hany haw sen azjyk sesiňi haýallat. Nähili bir hil men seň agaňdyryn. Ýadymdan çykarmadyk ýol. Ýok bilýän agam şu taýda duraý biz düşüräýik. Ene durdum, hawa.
Düşüräý biz agam.
Sag bol Nedir. Bolýa, sag bol, sag bol. Sen inim diňle, saňa bir kagyz gulluňym bar. Durmuşam özüňçe ýaşamalydyr. Aýalyňam diňlemelidir. Ýöne hemme zat öz çakjagaşy bilen. Bir zady ýadyňdan çykarma. Garry bilen ejemi taşlap barýansyň. Barjak ýeriňde-de ýüzüň gülmez. Gelin saňa-da degişli şu gürrüňler. Garynjan janyň sag bolsun.
Ýör.

Doly we dogry. Yo, arkaýyn ol başlyk. Özüň dakyp gaýdýan ýerinde bar, oturdyp gaýdýan hok bolýa. Özüň dakmak gerek däl-a, ussa olanlar bar-a. Bolýa şolar neme eder. Başlyk bir münçik jaň gelýä başlyk, bir münçik başlyk. Ullaş. Ha bar.
Alýo, ho Maral. Başlygyň ýanynda diýen, bilýän. Başlygyň ýanynda diýen. Başlygyň ýanynda diýen. Ha? Haýsy ýaly? Uý, neme, ha. Ha, gelnejem gelme. Bolýa bolýa arkaýyn bola. Gelnejem geldi diýer. Ha?
Gelnejem gelipdir abi. Nira.
Hamniýetiňde otyr diýer. Bolýa ana gelsin gelipdir de. Aha.
Sag bolan. Taňry ýalkasyn. Assalamu aleykum. Gowmy, army? Şu haýyrly senagat diýä. Şu täze ýeriňiz. Şu taýda dämi? Hawa, hawa, geldim. Geldim. Oran.
Boldy bardym bor. Aha.
Salowmaleýkim. Waleýkim ho.
Agam gowmy? Innowator näli?
Geldiňmi? Hawa, gowam. Gowmy özüňden? Hawa, gowja geldiň dämi?
Hawa, ýagşy. Ejem hem köp salam aýtdy. Waleýkim essalam.
Gowmy ejem ýagdaý? Gowy. Sen garaş häzir men bir ýer baryk gaýdaýyn bolýamy? Bolýa. Dur bir otaýda.

Diňle. Indi şunda galdyk. Başlyk ýene jaň gelýärdi bir münçik. Başlyk mümkin bolsa başlyk. Bol çaltrak gürleşsene beý, bä, senem bana. Aýtdym-a men başlygyň ýanynda durun. Bolşuň nähili aýdaýyn? Bata. Boldy boldy bolýa. Bolýa diýen bolýa. Bolýa. Bolýa arkaýyn bolýa bolýa bolýa. Bolýa. Bolýa diýen bolýa. Başlyk Şuma neme maral jaň etýär mar neme gelnejem ýaman gaharly ýap neme kabinetimiz otyr diýýär. Ýaman gaharly ýar aýol. Maral aýtdy şumat, bak bak bak neme gahar gahar lip dur o neme. Öň düşünjäňiz baş. Ey, şu Simen meseleni öýüňizde çözmeli ha. Näleýin bular? Arkaýyn ol başlyk bärini özüm çözerin. Mesele etme. Arkaýyn ol. Oglanlar özüm aýdaryn. Eýwa.

Hawa, iş.
Iş diýeňde bar-a inim bärde kabinetde oturyp işlemeli iş-ä ýok. Sen ýükçi bolarsyň inim.
Ýükçi?
Hawa, ýükçi. Indi gelen ýükleri beýläk geçirmeli, ýerleşdirmeli, atyşdyrmaly. Bolýa, boraň.
Başararsyň da? Hawa, başararyn.
Boldy, ýör, bärde uşap durma, gireli.
Hawa ene, irdençik geldi şular.
Aa, olaram täzeden sokup. Ene şu irdençik geldi. Ýaman üýtgeşikler reňki. Bu nirä goýulýar? Nähili? Şu stenaň ýüzüne goýuň. Bular ýaman üýtgeşik owadan. Köp zady ulanyp bolar muny. Ne bir kartinalaram täze. Hawa.

Hawa.
Wallay.
Bularam täzemi söhbet? Hawa, aýtdym aýaň ýerden. Her jaýda birini goýasyň gelýär-de. Ýa muny owadyna söhbet birjigini bir alaýyn-da täzeleneň. Waýa, bekge. Şuny gowy gördüm-de.
Şuny. Bir ulag oklasana.
Ho, başlyk.
Ho, başlyk. Şuny bir ulag oklap gaýt.

Ha goýaň çüýňüň şutak trubkaňy. Goý çüýňem. Menem goýaýyn siz üçin men. Menem goýdum ine şunu. Birinji ýerde sapagyňyz, ondan işiňiz edip bolaňyz, soňuz bir saat, iki saat turup telefon oýnamaga rugsat bar. Ygtyýarjan sen näme? Köşegim sen men ýokam jiýleňe. Sen käýýat, sen seretmeli. Sen terbiýe bermeli how. Bolýa kaka. Gepleşdik-ä üçimiz, köşegim. Men-ä üç oglum bar diýip, ýere göge sygman ýörün. Çagalaram kakasyndan ögrenýändir-dä. Kakasynyň ejelerine üns bermeýşi ýaly.
Hany geçiň otagyňyza üçiňizem. Bar sapaklaryňyza ýetişiň dawa. Üçiňizem hä birlaý barlajakdyryn sapaklaryňyzy. Gepleşdi-ä öň meseläni ho.
Pälwan, çaýam, naharam taýyn haýsysyny alaýyn? Çaý alaý baka, entek nahar gerek däl. Bolýa.
Pälwan, ýadap gelensiň. Ine al çaýyňy iç. Eý hawa-la ne, adam paýry işden soň öýüne howlukýar-da.
Pälwan. Sen biderek ýere kän janyň ýakýaň.
Wah bidereg-ä däl-le welin. Ýüküň biri çekmel-ä maşgalada. Diňlänoklar-da, diňlänoklar. Diňlemezlerem seni. Sebäp seň aklyň hiç kime gerek däl. Düşünäý, doganyňam indi çaga däl.
Çaga däl-le wah, onyň dogry. Bor goýaly-la ezizim şu gürrüňleri. Hany sen gowsy aýdyp otur haň agaň sähet belledimi toýuny nädýä. Pälwan sen doganlaň üçin mydama ýagşylyk edip gezýäň bilýäňmi? Mydama ýigrenji bolýanam sen. Saňa ululy diýip kynçylyk bolsa saňa ýüz tutýalar. Galan wagtam seni diňlänoklarm.
Bolýa. Doganam diňlänok, öýümde çagalam diňlänok, gelnim diňlänok, men saňa hälden senem-ä diňlänok meni, men hälden bäri saňa bir zat sorag berip otyryn-a, agaň bir toýdan gürrüň açjak bolýan, sähet barada gyzyklanýan. Men seni diňlämokmy? Pälwan, men seni haçan diňlemedim? Aýt, haçan diňlemedim? Ne şu wagt goýaly diýsem diňlänok-a meni? Men saňa sorag berdim, agaň haçan sähedini aldy, toýuny nädýär diýsem diňlänok-a meni? Men-ä saňa göwünlik berjek bolýan. Senem, senem hemişekiň ýaly meň göwnümi döwýäň.
Eý, borlaý. Bolýa, Selbi, goý şu wagt seňki artykmaçlaýow, artyk bolýa-laý seňki. Meňki artykmaç bolýamy? Meň gepim artyk bolýamy saňa? Aý, hawa-da, doganlaň ugruna ylgamaly bolsa iki paý berlen ýaly. Meň bolsa meň gepim saňa artykmaç gelýämi, pälwan? Sen meni asla adam hasabynda göreňog-a.
Eý, garaz, ýüki ner çeker diýýä, biri çekmeli bor-a bu durmuşyň derdini, aladasyny. Ýadyňa düşýämi, ikimiz ujagas jaýa başda göçüp gelemizde, ne bir üýtgeşik goşumyz bardy, ne bir gap-gajymyz bardy, iki jigimiz bileje nähili, nähili bir sadaja durmuşdan başladyk ikimiz şu günleň başyny. Garaşa firmaň bir aňyrbaş çaýnak käsesinden bir kiçijik dükan açypdyk, ýadyňda bolsa. Ähli arzuwlarymyza ýetdik, indi näçe sany özümiziň dükanymyz bar. Hatda seň ulanýan gap-gaçlaryňam bar, garaşa firmaň zatlary. Nämesi, näme kemçilik edýänini men düşünemok.
Pälwan, bu gürrüňleň arasyna biziň durmuşymyzy goşma!
Goý, Selbi. Kem zadyň barmy? Seret çepiňe-sagyňa. Hudaýa şükür, ogul ýerinde ogluň bar. Bir gülala-gül durmuşyň bar. Şu günler arzuw edip ýetmedikmi ikimiz?
Sen meni adam hasabynda görýän bolsaň, men saňa näçe aýtdym? Men ýaramok. Pälwan, men bejeri galmaly diýip, näçe gezek aýtdym. Heý, bir gezek diňlediňmi meni? Heý, baş galdyrdyňmy meň sözüme? Jogap ber, pälwan, jogap ber! Şol ejem, ejem, doganlam, doganlam diýip, il-günde-de seňki ýaly ejeli bar. Goý, goý, Selbi, goý. Näme kem zadyň bar? Menem-ä seni ynjytmajak bolup-ow, depämde göterip gezýän seni. Sen asla meni adam hasabynda göreňok-a, pälwan, adam hasabynda göreňok meni. Mydama bişükürdar-ow Pelüsen-aý, mydama bişükür. Şükür edeňok sen. Ýene meni günäkär. Ýene men günäkär. Mydama gaharyňy menden çykarýaň. Men haçandan bäri saňa ýaramok, men bejergi almaly diýip haçandan bäri aýdyp ýörün. Şol ejem, ejem, doganlam diýip, il-günde-de seňki ýaly eje bar. Eý, menem ýurdumyzda bir ýerde dogtor bolsa sen görkezip, seň aladaňy men hiç zat etmän ýatan ýaly etdiň-laý meni, Selbi. Menem bir ýerde seň bir alajyň bolsa ugruňda ylgap ýörün, seň asyl seň keseliň sende bir Sen was-wasalygyndan bu kesel laý. Boldy indi menem ýadadym irdim şu gürrüňlerden. Ejem, ejem, ejem, doganlam, doganlam, ýadadym şu durmuşdan. Ejem ogly sen. Bes et!
Men indi saňa gurnap beren şu durmuşym saňa ýaramaýan bolsa dört däl-ow ana on dört tarapyň açyk.
Otyar. Ejem bilen kakam näme üçin sögüşýärler? Ýa kürperäp gelýär. Şol üçinem kitabyňy oka kitabyňy. Oka kitabyňy. Eý gazak! Senem golaňda näme körpe? Bi. Oka kitabyňy. Öçür kompýuteriňi. Agam o saňada waşgata degişlilaý. Ýy boý. Ony saňadam a diýdi, kakam öýk kitap oka diýip. Ýy, kakam sizem maňa tabşyrdy.

Haçan görseň aýnaň öňündedä bu gyzam. Gyzym gyzym. Otyrmyň sagaman. Eje geldiňmi gyz gelingem eşitmändirin. Aý geldim işdede biraz ýadadym gyzym. Gowmy özüň. Gowy eje. Wah gowluňa bildirýä haçan gördüň şu aýnaň öňünde özüňe serenjam berip ýa tiktok oýnap otyrdyň ýa efirde otyrdyň nämä gerek gyzym şu zatlaň bir ýok etsene gaýrat etde özüm ýadaýan daşyňdan. A eje näme işläýin öýde. Wiý näme işläýin. Muňa Şatlyk hä diýmän geler Şatlyga bir nahar bişirdiňmi aç gelerä ol. Eje men nahara ökde dälä nahara sen ökdä bilýäňä. A gyz, Gülsara, haçana çenli gaýnyň ýa-da men bişirmeli iýjek naharyňy ýa çöregiňi? Senem indi bir maşgalaň gelni bolduň-a, nesip bolsa çagaň bolmaly, olary terbiýe bermeli, jan gyzym. Onsoňam aňyňdaky sakgyjyňy aýyrsana gyz, haçan bolsa watjyl-watjyl-watjyl edip ýördüň, ýok et sakgyjyňy! Çaý demlediňmi? Hä diýmän, şatlyk geler. Aç geler özem. Ýoldaşyňa derrew çaý demle. Nahar-şor taýýarla. Eje!
Gel, gel.
Agam mümkinmi? Gonşaň gel. Arman, salowmalikim. Waleýkim. Gowmy ýagdaýlaň? Sag bol.
Jaň sagmy? Şükür.
Gel geçin. Inim işleň ýagdaýy nähili? Hudaýa şükür agam, gowy. Işler gowy.
Ýetişýäňizmi? Hawa, ýetişýäs. Ondan öň mara şu agam braçk bir Zatlarymyzda arzanlaşyk edemiz soň hasam söwdamyz gowy boldy hudaýa şükür gowy bolýa. Bir şol internetden gelýän sargytlar köpräk gelýä hudaýa şükür täze ýyla ýakynrak da onnoň işgär sanyny biraz köpeltmeli bolýa oňa da nesip bolsa bir bäş on sanak işgär täzeden diýdim ýetişer saga. Ýöne meýilnamany öňde goýandyr name seretişdirseň. Bolýa bolýa tanşalyň boljak iş däl.
Agam bara bir soraşmanrak herekedem etdim welin. Näme boldy? Körpe geldi iş sorap. Ondan iş alaýdym menem. Hany bir
öňki obadaky iş näme arada şähere iş tapar diýip gaýtmadymy ol? Obadaky işinden çykypdyr agam. Senem aldapdyr. Ýok, aňdym Noýagyň sözlerinde bir ýalan bardygyny aňdym men oň.
Şäherde-de barmadyk ýeri ýok eken. Iş tapmandyr. Şeýdibem meň ýanyma geldi. Eý hawa-da. Menem jigim diýip iş alaýdym agam.
Hawa, näme iş edýär bizde? Ay şu ammarda yükçe edip yerleştirdim. Ay ho Gonşan bir edil bir ammar ammara dagyn edip bir öz inine ho bir kiçirak bölüm bir bölüm başlyk zat da edäýmelken indi ho. İşlesin görsün diýdim de agam. Menem seň eliňde az yük çekmedim a. Ene näçe ýyl bäri işläp bör saňam.
Körpe bolýa da. Töze Moktarow, Töze Moktar. Ejemiň bir habary barmy bu zatlardan?
Ýok.
Hawa ýagdaýlar nähili?
Aý sesinem çykaranok, gelýä, gidýä. Şo çagalary bilen gaýynlarynda bolýa öýdýä.
Gülýär, garry taşlap muny bolup ýörüş ne seret. Ahyr bilýän-ä aýlanyp dolanyp şular ýa bir ýa gaýnym bor, ýa ýene bir zat. Eş, biziň tohumymyza daýyn gelişmeýän zatlar ol. Gaýnymda ýaşap, eýdip-beýdip günüňi görjek bolup ýörmek.
Ýo, men oňa näçe aýtdym agam, arzan jaý bar, al şu wagt diýip.
Ohow, nämäň jaýy-ow, nämäň jaýy? Nämäň yşkynda, nämäň kül-külüne düşüp ýörsiňiz-aý, ýa meň bilmeýän bir zadymam, nätdiňiz-aý muny, ýa senem şo, şol ugurdamy? Ýa bir zatlardan meň habarym ýok, ýa bilemok. Hawa, puly nirden almaly ol? Hawa, jaýy nirden almaly, jaýa puly nirden almaly-ow, ol pulsyz bazara baraňdan kepensiz göre girdi-ýa, ol Işinemä sen tap beripsiň o indi jaýy nirden nägile almalymy şol. A hany obadaky jaýy satjak diý da. Näme? Nämäň satjagy, nämäň satjagy, nirden tapýaňyzaý şu ýa gürrüňleri? Ýa senem şoň ugrundamy? Ýa meň bilmeýän bir zatlam barmy? Ýok how agam. Näme gürrüň tapdyňyz-ow bu taýda?
Hany körpäň edip ýören zady how agam meň hiç zatdan habarym ýok. He, inim, şu doglan günümde gepleşdik ýa şu meseleleri hemmämiz üýşüp. Ýapyň-ow şu satjak-goýjak gürrüňiňizi. Şu gürrüňe deň soňky sapar gelşiň bolsun. Men size janymy ynanýan-ow, inim, siz menden gizlenip ýa bir zatlar edip ýörsüňizmi? Näme edýäňiz-ow? Şu menden birugsat, menden bihabardan ýekeje işiň başyna baraýsaňyz, erteki gün göwnüňize degerin. Bolar, bolar agam. Tur işiňle bol.
Özüňem işgärler bilen mylaýym gepleş how. Dogry.
Agam. Şo nememi bölüm başlyk edeýinmi? Bölüm baş. E getir onda men öz stolumy beräýin oňa. Ýükçi bolup işlesin. Bar.
Ýük daşat. Bar.
Özem gapyňdan geläýmesin. Dogry.
Nämeler bolup ýör how, näme bolup ýör how biziň tohumyza. Bizden däl ýalaý bu çagaý, bizden däl ýalaý bu çag. Ejem daýy neşdäýsiňiz bu zatda ýürek ýarlaryň. Eý hawala özümden bolly bular bara. Kakam dünýeden ötenden soň horhar etmejek bolup körpe körpe inim minim al al gel gel ber ber meh meh.

Menem öz paýymy aljak. Ýo, Şemşat, men saňa aýtdym-a. Diňe körpä degişliläl-ä, bizem şo ene-ataň çagasy dämi? Şo paýlaşylsa, deň paýlaşylmaly. Düşünişdikmi? Bor, Şemşat, bolýa. Bor, sag bol. Bolýa, sag bol.
E, göwünme bolmasa, sen soňky döwür ataň öýüňe köp gitýän ýaly-da? Hoi, ejemiň öýi. Öz öýüm goý, ýat ýere gidemog-a Söhbet. Seň öýüň ine şu taýy. A o ýere sen myhman. Onsoňam edil juwaça dawaly ýerde görünmeseň gowy bolar, Şemşat. Ataň öýi bolsa-da.
Şo ýer satylsa, baý dawa ederin. Näme dawa etmen? Ederin.
Aý satylasy ýokla. Şatlygym satar öýdemok.
Maňa satylandan satylmany gowy söhbet. Ýöne satsa? Näme satsa?
Menem öz paýymy aljak.
O näme seň paýyň barmy taýda? Waý, hawa.
Hemmesi alýar-a, menem aljak. A hemmesi ölse, senem öljek bolsaň. Toba diý, söhbet. Beh, sen menden dynjak bolýaň öýdýän-ä?
Öz gepiňe görä gep aýdýan. Men senden dynmak üçin aýdamok muny. Goşulma şo ýere. Hä biri gelip ikimiziň aramyza goşulsa gowumy? Ýakarym şo saňa. Ýa nä kem zadyň barmy? Hojalykda näçe zat bolsa artykmajy ýok. Häý.
Meň diýenimi etseň-ä. Men seni diňläp, diýeniňi ede-ede gelýändirin. Ýöne gaýrat et, Doganlamyň arasyna, atamyň öýüne goşulma. Men seň doganlaň bilen araňyza goşulamog-a.
Bolýanaý, näme etseň şony etsene.
Ýa meňki ýalňyşmyka?
Guwanç. Haw.
Näme etjek biderek goşulyp? Ýok.
Hökman goşulmaly. Näme üçin?
Olar bar mellek jaý satyp, pullaryny paýlaşmaly, menem gyrada synlap durmalym olary. Ýok, sen ýalňyşýaň. Şu wagt öz paýyňy talap etmeseň, ertir gelip seň jaýyňam satyp paýlaşjak bolarlar. Doganyňam bolsa öz hakjagaşyňy talap etmeli. Başyňy biderek dawa sokýaň-da. Sen öz ornuň bil. Seň ornuň gelen puly hasaplap maňa aýtmak. Galan zat bilen işiň bolmasyn. Özüň gowy bilýänsiň-dä, Guwanç. Ýöne men saňa bir zat aýdaýyn. Şu çaka çenli seň diýeniňe ýok diýmedim. Ýöne şu gezek. Seňki nädogry. Sen goşulmaly däl şu dawa. Men seň aýalyň hökmünde, maşgalaň hökmünde aýdýan. Saňa gowulyk bolsun diýýän. Nämämiz kem? Seret, gül ýaly öýümiz bar, ulagymyz bar. Hemme zadymyz gowa, agzybirje ýaşaşyp ýörüs. Näme kemlik edýär saňa? Goşulma şu dawa. Men seň aladaňy edýän-ä. Sen meň aladamy edýäňmi? Sen meň aladamy edýän bolsaň, Men alty ýyl bäri, men alty ýyl bäri perzent söýesim gelýär. Alty ýyl bäri men kaka bolasym gelýär. Şeýlemi?
Seň perzent söýesiň gelýärmi? Hawa. Meň söýesim gelenokmy perzendi? Men näme perzent islämokmy? Men näme elimde çaga saklasym gelenokmy? Meň elimdäki zatmy Guwanç? Hudaý bermese men näme edeýin? Barmadyk gapym galmada. Barmadyk lukmanym, tebibim galmada. Men näme edeýin? Meň elimdäki zat, Hudaý bermese men günäkärmi? Onda men günäkärmi? Bilemok. Biziň hiç wagt perzendimiz bolmaz. Näme üçin? Umytda bol.
Sebäbi

Näme üçin şu çaka çenli aýtmadyň?
Men şu çaka çenli seň göwnüňe degmejek boldum-da.
Günä mende bolsa. Biderek seň duluň saklap oturmaýyn. Rugsat ber, gideýin. Dur.
Dur. Sen ýalňyş düşündiň, Merjen. Merjen. Merjen dinle meni Merjen. Merjen. Dinle Koy ver. beni.
Merjen. Hayır, elini.
Dinle beni.
Men seni söýýänligim üçin diýýän. Men sen göwnüňe degjek bolup diýmedim. Menem başga maşgala alyp ýaşabilýän-a. Düşün bir zada, meni bagyşla. Maňa senden başga hiç kim gerek däl. Meni bagyşla. Men seň göwnüňe degmek üçin Maňa azar diýmedim. berme.
Üç taýda. Üç taýda. Üç taýda.

Eý Allah jan! Meni bagtly halyma näme üçin bagtsyz edýäň? Bize ýekeje, ýekeje perzent berseň bolmaýamy?